غم خون دے واݨ تے پئے ہیں۔ تے رب سوہݨا آپ وسا ݙیسی۔ حالی اجڑے بھاݨ تے پئے ہیں۔ تے متاں مالک خواب اچ مل پووے بس ہی ہک ماݨ تے پئے ہیں۔ تے جٹ جٹ ہوندن جٹ کوئی ہووے جٹ ہوندے پیارا جٹ کوں۔

واہ واہ واہ واہ۔ میں کھمب کھسڑے کم زوریں کوں لگ پوون پر بیا کیا منگداں۔ واہ واہ۔ تھی پنان منظور بچن پووے ڈیوے کاسا بھر بیا کیا منگداں۔ آہا۔ میکو اپنے شہر جاں کتیاں وچ گھنے شامل کر۔ بیا کیا منگداں۔ تیں توں پچھدا ہاں دلدار سجن۔ لجپال راسے یا چھوڑ ویسے۔ واہ واہ۔ دل مونجھی راسی مونجھ کنوں۔ ونڈی حال راسے یا چھوڑ ویسے۔ واہ واہ۔ میڈے زندگی دے ہر ڈکھ سکھ وچ۔ بھئی وال راسے یا چھوڑ ویسے۔ واہ واہ۔ میڈا حال بچن جائیں حال ہوسی۔

انہاں بے رخیاں دے دشت دے وچ انہاں بے رخیاں دے دشت دے وچ معصوم مونجھاں شہید تھیسن انہاں بے رخیاں دے دشت دے وچ معصوم مونجھاں شہید تھیسن غرور نہ کر انہاں نماݨیاں کوں آب الفت دے جام وچ روزانہ ہجراں دے درد ݙیندے وصال دی ہک تاں شام وچ آ۔ جفاواں دے ہتھوں شاہی کھس ڳن وفا دی نگری دا راجہ بݨ ونڄ جفاواں دے ہتھوں شاہی کھس ڳن وفا دی نگری دا راجہ بݨ ونڄ بقایا جتنی وی زندگی ہے توں عشق دے ہتھ نظام ݙے چھا ظالم اتنا جو کر ڳئے نے تیں ساری زندگی منائن آپݨیاں کئی ہک تاں میݙی وی من گھنے ہا۔ تیں ساری زندگی منائے ناپڑاں کئی ہک تاں میڈی وی من گھنے ہا کیا جفا کوں نستو نابود کر تے وفا کوں اچا مقام دے روزانہ ہجراں دے درد ڈیندے ہاں وصال دی داہک تاں جھام دے جا میں تیڈی نفرت کوں سینے لا تے متعے۔

اعتبار نہ چھوڑیں۔ گھڑیاں۔ کھس تے چین قرار نہ چھوڑیں۔ واہ واہ۔ جگ چھوڑے تاں کوئی ڈر کینی ہک توں احمد یار نہ چھوڑیں۔ واہ واہ واہ واہ۔ ڈوڑا ہئی جو جے آون دے وچ دیر کیتو سنڄاں تیں بن میݙا گھر ہوسی بند در ہوسی۔ واہ واہ۔ تیکوں ہجر دے جھورے کھا ویسن۔ ہنجھ نال تیڈی اکھ تر ہوسی بند در ہوسی میڈے توڑیں پج نہ سگسیں توں بہوں لمبا ڈھیر سفر ہوسی بند در ہوسی پچھے آتے روسیں کیا تھیسی میڈی احمد جھوک قبر ہوسی بند در ہوسی کوئی اولا نی اوندے سامنے ہے ساڈے دل دا حال او جاندا ہے ساڈیاں نیتاں دا او واقف ہے ہے پل پل نال او جاندا ہے اساں خواب ودے جو ڈیدھے ہائیں۔ ساڈے خواب خیال او جانڑدا ہے جیڑھا احمد لٹ تے کھا گئے ہیں مسکین دا مال او جانڑدا ہے۔ آ ڈیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے۔ آ ڈیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے۔ اج پور تھی گئے ہن پانڑی توں۔ اے ٹوبھے سارے روہی تے۔ والے او نظارے روہی تے۔ ہن منظر پیارے روہی تے۔ ساݙی جھوک تے جھمراں جاڳے ہن۔ ساݙی جھوک تے جھمراں جاڳے ہن۔ ہن خوش ونجارے روہی تے۔ آ ݙیکھ نظارے روہی تے۔ ہن منظر پیارے روہی تے۔ آوے چر چگ مال اڳواڑ اتے۔ اوے چر چگ مال اگواڑ اتے رونق چودھارے روہی دے آ ڈیکھ نظارے روہی دے ہن منظر پیارے روہی دے۔